UK family so this my table today okay let's dive into the today topic first of all let's start with Angie okay yes let me start with Angie I love to play her voice note where Richard my Levi Kumeme towards uh, Sandra let's dive into the okay

at di age of um twenty five Ngg marry at di age of almost thirty years o yes Ngg marry almost thirty years ah una dey ask question sha um if you no answer dat part me go answer am for her Ngg don too worry yes she marry with as virgin NJ na virgin, she come marry like that. Eh, I hope I don clear, I don answer that part. a virgin. Okay, my beautiful people, the main reason of me doing this video now about that, that virgin when they ask her, NJ, did you marry at virgin? I not play that part. Maybe if I go find, maybe I fit put am for the beginning. I just say let me help Angie as answer that question say yes she marry at virgin okay and secondly how she take explain friendship na so it's supposed to be and the thing why i still like about uh, this about this friendship when we dey talk so sandra and angie angie don reclear am for us now say you know friendship e dey to start and e dey to end people die you meet people every day

NJ and Sandra dem no dey again, Nello and Sandra dem still be paddy, dem dey comment for each other cloth, make una no come for me o, for me I like it you understand but na Nello to use the brain, I know say Nello no fit sell her sister uhmm, Sandra and NJ dem end their friendship maybe dem no like the way things dey go but dem no come on social media you know to saka saka dia sef just because of view. If na some pipu wey dem no mature, dem go come on social media, dem go saka saga, dem go earn dia revenue, dem go enter house. But we dey forget easily sey you go earn your revenue, de money kudi go finish o, but de word wey you bring come out from your mouth, dis word of mouth e be like egg, once e leave, e make kpon, once you leave egg, egg scatter.

Respect, res yo respect yourself, your dignity matter a lot because if dem ask Sandra wetin NJ do her, she go see a lot to judge. If dem ask en eh NJ wetin Sandra, she go see a lot to judge but under my many reaction video we try to you know bring their word out of their mouth dem dem no talk, dem quiet. my main purpose of doing this video we should learn for the good side make we not learn for the back side okay if nj when nello know sandra true and nj and, uh, and nello and sandra they still be friend when nj and sandra not be friend wetin una make una leave that comment wetin una think about there and secondly our beautiful sister nj she say friendship dey end na true my beautiful sister friendship dey end

Abeg make you dey your side and make me dey my side then little little una don come dey call each other like that like that una no dey ask of each other I believe then una see small thing wen just happen I believe say no be just big big thing maybe that is why your sister Nello still be friend to Sandra okay but if you say is done we meet people everyday we jam people we infact We meet people everyday we choose to who we go make friend with we choose who not to make friend with na for you but me i respect both of you sandra nj i respect both of you keep uh, keep going keep doing your thing as far no saga you not come out come judge if you would throw words that one no concern us as far you not come out to judge for me i in fact i in fact i respect both of you Ok my beautiful people I just say let me add uh, bring this update about uh, NJ don finally talk about friendship. Yes, there is time to befriend, there is time to everybody to go their separate way. Now so it be. Uh, now so it be. Now when the other side want to try to judge, now it not good. I hope we learn from this one. I hope we still learn say you know me say I befriend to this I uh, you be enemy to that. I supposed to be enemy. You know me like that. If Nello go fit still dey go Sandra when Nello no Sandra through NJ her sister dem still dey comment for each other video Sandra still do advert for Nello for her platform who be me and you when we just meet for street when we just dey say hi sis hi sis my people na that one be that one o I will say me I still bring our sister our beautiful sister me I congratulate her e no easy to in fact to do foundation for one room um ask me again one room foundation e no easy i i see am say e dey life now e dey do give away our sister uk family congratulations beautiful sis keep winning keep shining who dey call beggar come dey do foundation this one shook o abeg i tire eh where we don go yesterday eh e break na go see my throat over week e dey worry me and the thing wan even cause me cough person wey no dey come outside

like she wan fence am and eh, she go still lay eh, foundation I happy with her congratulations sis keep winning keep shining na this one we suppose to dey wish ourselves when we see ourselves you know we achieve something at least we celebrate with you video I hope e go encourage more people who lose hope who think say our life don't end. Beautiful sister UK, I just say let me use this video to congratulate you as I see the achievement yesterday. I was so so happy for you. Happy for you and your household, your husband that dey rich. In fact, the love wey una dey show and e dey show, in fact, e dey chook o. Online love we play, that una dey try o. Ah, so they that dey rich even put um, tiger nut say, our subscriber abeg make una dey give us like, una see say no be only me wan like like. Eh, that the rich when e be soldier, He like in fact like he say give us thumbs up I bet una dey give us thumbs up okay my main purpose of doing this video I just say let me congratulate my beautiful sister my fellow content creator who I see her achievement yesterday keep winning keep shining more good news in fact I can't wait for that house to you know your pack enter your activity you're doing i see you as a hardworking um, lady i see you as you know very hard work when you see hardworking lady eh, you no need to shout you no need to talk no be just i want to belong oh, no when you see hardworking lady you will know them na one of the nine be this our sister uk family she can she dey hard work with all her body her hand her soul her leg in fact everywhere part of her e really dey hard working congratulations sis congratulations. Ahh daddy rich congratulations to all your infact your household okay i just say let me congratulate her very soon we go pack enter queue by the special grace of God for this hard time person dey fit dey fence he land and she wan lay foundation i celebrate with you my beautiful people na this one i get to talk wetin you think about ng and sandra you think say the art mature for me the art perfect and our sister uk congratulate her congratulations is her portion congratulations is her